zita rangu ndinoitwa ruramai ndine makore 14 andigoni hangu chikoro but ndinozama nyanga ndiri number 36 out of 38 this time asi ndinoda kushanda nesimba kusvika ndaita doctor nokuti ndinoda kuita kuti amai vangu vafa Maswera sei? Maswera mwanangu Rurame waswera seiko? Ndoswera bho ndokumbira wakamvura. Aiwa chera zvako. Kuri seiko kuchikoro naye mwanangu? Kuchikoro kuri right.
Ndoda kuti udzidze nesimba mwanangu uite doctor. Doctor anozotirapa. Ndatosimudzira nharaunda. Anditi? Eh.
Ah, waita zvako mwanangu. Maita basi. All right mwanangu udzidze zvine simba ka. All right. Chokwadi. Famba zvakanaka. All right mama.
Ah,
wakazvinzwawo hanzi akarotorwa hope kana kutendeswa kumurume ada kutorodzwa and hanzi hope dzacho dzakaita zvekutorotwa kuti aendese mwana kumurume ah, zvipiko ndezvekunyepa izvi mwana achiri kubuda mukaka pamhuno taura izvo nyama ijo zera irori anganogona kubata imba ah, aiwa goro rino richanzwira mamwana zvakaoma ngatigame gomhedu tiende
zvinotora one hour kufamba kubva kuchikoro kusvika kumba baba vangu nokuda kwechitendero chavo vane barika revakadzi vatatu and amai vangu ndivo vaosi tinogara tese pamba imwe chete
masera sei ko uinda kunonoka kubva kuchikoro zvara nhasi zvandaudzwa namai doka nhasi hanzi ndichaita dokta ende ndafara zvisingaiti ah, chii mwanangu unonochinja hembe izvozvi uye tiwache wachiniri panapa vamesi ndaswera zvangu yakaundibatsira kubatema huni sha ah, orit regai nditenge ndachinja aiwa tanga wadya orit ma
yeah.

imi tichi kuitika ipapo kubasa kuti madhoro akaziva kura munyari apazve mangwa kuruya venzi simuka simuka ipapo idasadza rangu
hanzi dzingu madzimai munombomira mira munomira mira saka amainini vanywana manga maino mataura navo ah, aiwa amusati mm. oh.
eh, mainini maigoro ndati nditaure nemi ka tichikugamuchirai mumusha Tichigara pamwe muchi. Nita basa.
Saka pana panti muri kuona kuti ndiripo. Ngatiga itiite kuti muwande. Kuti mugona uye. Tese tiri pano kuti tifadze baba. Anditi. Kufadza baba.
Baba yemusha. Baba vapi?
Baba vari panze. Oh, tichivafadza sei? Baba.
vachauya muno mozivana handiti ndagara ndinovaziva handiti ndakavaona pandakasvika paya eh, eh, eh, maine ndiri kureva kuzivana kwevanhu vakuru saka ndiri kuti baba kana vauya morara nemanhede mainini mobvisa hembe dzenyu zvakanaka naka Eh, hangu akadiki diki hazvina zvazvinombokubvisai munobvei muchinyatsopepetawo chiuno muchitambisa chiuno baba vanyatsonzwa kuti muri kuvafariranyatsokuvafariao mai vangu havanombobvira vandiudza kuti ndida eh, kutoroorwa ini eh, eh. ndikuda kuenda kuchikoro ini ndozvavekotonoshedza baba mufanira kugadzira njeni makutoenda

zvakaoma kana maiguru zvatakaparirwa unoa

Hey.
vajaira kudya mari ka vachirodza vana vachiendesa vana kumabhizinesi meni ah ndosvavaara amai vaye zvino mwana iye akatovatiza wena musikana wacho iye Aiwa mwana akagona kutiza. Aiwa vanga vajaira vese mukadzi nemurume vese kupota vachidya mari dzevanhu. Aishuwa ndozvavaaramba. Saka mwana uyo aiwa tinotenda kuti akagona akatiza akazviramba izvozvo. Aiwa akagona.
Handiti ka? Eh.
Aiwa asi itsika yakaipa iyi. Ashuwa itsika yakaipa nekuti amai ava vakamboita basa rekuda kurodza vanhu.